Alakpa, alakpa, ne eƒe afɔ dzi dzi so afia dɔ wɔm to hã ɖe make ɖi ƒe nyateƒe o.
To ma me ya me va ese fia nyawo gɔme nyuie. Eku xewo míaku ma gbla ma hã mese geɖewo gɔme koe be ao. Enuwo katã hele be mía Aŋlɔ nana tso ŋuti ale be alee míawɔ aɖo nuwo ɖo ne. Menye ba na mi. Prof. Tɔgbe Damadzi enelia, aɖɔŋlɔtɔ, menye ba na mi. Tɔgbuinyɔwo, mamawo.

Canova keep pace with the flow. Alakpa. Alakpa. Ne eƒe afɔ dzidzi tso afia dɔwɔtɔ hã ɖe make ɖe ƒe yataƒa o. Meda kple na tɔgbi be gbalẽ ava le ɣitɔ nyuie ma. Edze mía zɔ megbe, mía teƒe avɔ ze ge. Mía tɔgbuiwo be bɔlɔ wo yɔna bɔlɔ lɔ bia kpe ɖe dzi me so na de geɖewo dzi. Etɔtɔ gbe fi ya gbe. Kpɔe kɔ ɖe. Menye mi katã de sukulu ate xa agbalẽ he ase me nyawo o. Ba me dzi marɔ ɖe nu. Mía ƒle Airtel le eh, Abonɔ TV. Míakpɔ ame aɖe le afi ma. Wonɔ mɔ ɖem be xexeame nase. Ne agbalẽ sia me tɔ ame eve tɔ kple dɔmea, míate ƒe ame dede ge kaba o. Aku nu dere yame afi ma. Edede ge. Ee, jubili. Edede ge. Able xexem ta mesi le afi akpe na mi.
Ago ne dua ye gbɔ etɔn. Míaƒe zimenɔla bubutɔ, dutɔ, tɔgbuigã ʋenya. Mía tɔgbuiwo, mía mamawo, fiateƒenɔlawo, míaƒe agbotaɖowo, míaƒe ame kpekpeawo katã, mía dzilawo, mía nɔviwo, mía viwo, tɔgbuiyɔviwo, Eye megado ɣli zɔ na mi ake wodu na mi va yewo ya. Medo ɣli zɔ na mi tɔxɛ nyawoe zɔ va agbe dɔ wɔ ge. Yewo nye nyi ba na mia tɔgbiwo katã. Mawu se gboli sa nyigba ma dzo flɔ. Anyigba wo nu gama di. Ama dzɔ nyigba dzi gava dza nyigba dzi ake. Míenyi ba na mi katã. Aŋlɔ Mawuwo tɔgbuawo katã, ye wolie da ɖi hafi ye wòanye tso ɖo. Eyo, ɛɛ, magblɔ kpuie ko be ne wodzi wò ɖe agbegboea mea, mía dzilawo xɔe se be Mawu ƒe dɔlae wò hã nènye. Ale be mía amegbetɔ, míawoe Mawu gada ɖe agbegboa nu hã. Tso tititi blema ko míele agbegbe nu tegbee, tegbetegbee. Nye hã, nye dzilawo alo edua míexɔe se be ame aɖewo li le dua me wonye ame yiwo ke léa dekɔnuwo edana ɖi na ɖe e e e Ee, hafi wònya vie zɔ vie tso ɖo. Ee, kɔ nye hã dzinyelaɔ, wonye ame mawo dometɔ ɖeka ɖo. Fofonya lɔ̃fawoe. Ee, danye hã nye lɔ̃fawo. Mía tɔgbia, ee, esrɔ̃ kabita dɔ hã. Gake azã go ne wònye enye hɛnɔ, nye ha sinɔ ye kpa ha na mí afia. Wònye bokɔ henye gbedala vevi aɖe. Ɛɛ enye vixela. Ne ame wòku le maa, wovana yɔnɛ. Ɛɛ ne enye be ame aɖe yi mlɔwo ƒe hã ye wòava gayɔ. Aɖe yio ne ku sesẽ aɖewo dzɔ, menye ɖe wòkɔ kɔ o gakea, edzi le ƒo ale gbegbe be ye wòava gayɔ. Ne yi wotɔ me hã, eyezra ge ɖo ko ya nu nana wònye na yi hã. Ãa. Menye ma koe míewɔ na ƒomea me o. Enugbidodo, efiaɖoɖo kple kɔnu geɖe wɔna míawoe wɔnɛ kple mía dawo. Eko wova dzɔ be wodzi ma, egbã me yi danye hã gbɔ yí aʋu ɖo vivia nu. Ekɔ wònye eŋuhamenɔla, egã, nye ŋudada ne ŋuha aɖewo eye kple aɖaŋuɖola ne ŋuha aɖewo hã. Ko wowɔe be wobe metso woƒe akɔ eye menɔ ɖevia me kɔ menɔ wo kplɔm ɖo nɔ ʋuƒu ƒe yim nɔ nuwo srɔ̃m keŋ eye hafi wotsɔ aʋa nam hã eye mele tsi ɖe aʋadetsi yi ke nye nyewo aʋade mawu ɖeka ko be ne wotsɔ aʋa na woawoe tsi le ge nɛ. Eye meganɔ tsitsim gɔme dze suku afia kple suku kɔkɔ alo secondary school la, yi hã meganɔ nuwo srɔ̃m. Meganɔ atsɛ̃wo ɖem. Tsagbɛ kɔ ƒoƒu hã dɔ dzi dɔ nam. Kɔ mefia ɖeviwo míeyia keke regional level hã complete na. Eye me nu fiam afia, ye hã meganɔ enu srɔ̃m metsitsiwo gbɔ, eye mebia gbe wo. Ɖevia me ke fofonye lam dana ɖe tuaxo nam. Ale woɖɔ fiae, enui wowɔ ge no ʋuu, ale wògae nɔ gbe dom ɖae ʋuu hafi wònye neva zu fia. Wònɔ nya mawo gblɔm nam. Ya menya be ke enu wònye fia me wòle be etsɔ ta o. Ah, ko wòva tu nye hã nunye. Eye me nu fiam afi ya, míwo menɔ sɔsrɔ̃ ame tsitsiwo gbɔ hã. Eme tsɔ ɖewo ŋlɔ hakpanya vivivi aɖewo yi ne nye sukuviwo ne ɖeviwo ƒe ŋkekenyui eɖo dzia. Wonɔ gblɔm, wonɔ ga nam wo. Meŋlɔ fefe wɔme eve aɖewo hã. Ɖeka wo tanya ye nye etsɔ me manya. Ɖeka nye ŋɔli si tu la yi ke me tso míwo dekɔnu mawunya ɖe kɔ ŋlɔe eye meɖo ŋku edzi funye aɖewo yɔna be kɔkɔ ɖagbe ahiãbɔ si ke nɔ dɔ wɔm ɖe mía tɔgbi damadzie etɔ̃lia teƒea. Ne azã aɖewo dze ɖɔ eyɔm edea avɔ ɖe abɔ nam, dea dzonu nam gblɔna be nye kple tɔnye William Mose ahiãbɔ míakplɔ tɔgbia dɔ la dza. Mamaketɔ tɔ̃lia kpla ŋɔfia bubu aɖewo ɖo. Ko míeda emini deba eɖu ƒe afi aɖewo hã atsi avi e aŋlɔ fia anyigba kple teƒe aɖewo ya hogbe deba ya. Ekɔ to mawo dzi hã tɔgbi Adelaja hã va tsɔ me ze veliae. Ke ye megado go va nɔ nu fiam egɔmedze sukua fi ya ye hã meganɔ dekɔnu nuwo srɔ̃m metsitsiwo gbɔ kɔ a. Megblɔe do ŋgɔe vogbezã dzi hã, nye kple nye sukuviwo míeyi akɔɖiƒe, courtyard, nye kple Mama Dzagba, tɔgbui Xeƒonu Zoranu, dumegã Xɔvi Ebagini, Agorogo yi ke nye kapenta, Ahiãse si ke nye mía tɔgbui Adelaja ƒe atikplɔtɔ la, konye kpli woe nɔ agbasa me nɔ fefemɔ wɔm keŋ eye míeƒo ŋu paka dzi hã. Eye mega yi ɖe suku kɔkɔ School of Performing Arts hã. Míe hã míewo ha dzidzo, ŋuƒoƒo, ʋeɖuɖu kple dekɔnuwo. Míewo mɔ zɔzɔ tso ŋu gbe wo. Ye hã mega nɔ numewo srɔm ko me ŋlɔ gbalẽ tso ale yi mía tɔgbuiwo zɔ mɔe. Míe ma amewo zɔ mɔ tso ŋu gbe eye ale woƒo mi se goe. E, ezo mɔ megbe megbe hafi va ɖo afia. Yi hã nyagbalẽŋɔŋlɔ ɖeka, 1988, eƒo nu to nu mawo hã. Eye koe meva do yi ɖe eyevuwo de hã esrɔ̃m ko megale. Eŋu hã eyi ne wova trɔ me ɖo efiae 2016 yi hã dze ko megale. Ko to ma me ya meva ese fia nyawo gɔme nyuie Eku xe wo mía kum agblea me hã. Mese e geɖewo gɔme. Koe nye be ao. Enu mɔwo katã ele be mía aŋlɔ nana tso ŋuti ale be ale mía wɔ aɖo nuwo ɖo ne lɔlɔ kple ŋutifafa e nugɔmesese na me niwo naxo ke ɖe mía me ale be aŋlɔ doɔ kple Ghana doɔ kple xexea me katã nayi ŋgɔgbea e mía woe. Konu ma wɔwoe dɔ tsɔm hã. ye míeŋlɔe. Ã, eye míeŋlɔ ge hã kuxi aɖewo le mɔa dzi keŋ. Eganyawo ɖe fu. Ɣeyiɣi ma nɔnyi hã, yi hã eɖe fu na mí. Ame aɖewo melɔ̃na be yewoagblɔ ŋutinyawo na mí o. Nu mawo hã ɖe fu na mí kple bubuwo keŋ. Gake le Mawu ƒe amenuveve mea, míeŋlɔe kɔ wòdze fia to, edze ga to. Enu yiwo le agbalẽa mea, yewo ɖewo ma, vinyewo xlẽ wo. Ko nyemega wo dzi dze ga nu gbɔgblɔm o. eɖɔ wo míetɔ ɖe axawo me. Ke axa mɔmlɔea, ye megaƒo nu tso ale míawɔ azɔ ɖe ŋgɔgbea, mía agbugbɔ nu aŋlɔ ada ɖi ye míawɔ ɖoɖo ɖe efia ɖuɖu hã ŋuti kple susu be edremwo nɔ dzɔdzɔm ne fia yi kɔƒe wòle be woɖo bubuɔ, Ɔnu dzrɔm ɖe wo teƒe ɛɛ wo ta. Míaganɔ xe mɔ wɔwɔ me o. Míadze agbagba ade ga ɖe wo dɔwɔna me si ke awɔe be ega nanɔ dziwo te ale be míate ŋui ado Fiaɖuƒe ɖe ŋgɔ. Eye ɛɛ eganyenyedzidzimeɖokui fiagblɔa me hã, ne míadze agbagba mía aɖo numɔwo ɖewo. Maa ɖewo natsi kpo adze fiagblɔwo kple fiawo nunɔme sia nu yɔ le sia te dzi. Nu mɔ hã míaɖɔ wo ɖo. Aa míawo fiawo kple dumeviwo, míawo nyɔnu fiawo, ŋutsu fiawo ƒe nudodo yi hã míaɖɔ wo ɖo. Ke wo megblɔ nya geɖe ya fũ ale si míawɔ afia nuwo mía viwo. Me siwo tsɔ dɔ vɛ be yewoawɔ dɔ míate alo míade ye ne woɖo dɔwɔƒea aa edrona dzɔm. Nyigbatɔwo gblɔna gblɔna be hɛ Nuwo katã míade ŋugble wo ŋu, míatsi wo nu eye míaƒe esewɔtakpekpe hã woɖo ɖɔ na mía fiawo hã. Míawo hã míanɔ paliamɛnti yim kɔ anɔ kpekpem ɖe edukplɔla yevutɔwo ŋu ko ne dua ena ayi ŋgɔgbe eye nye ame yiwo nye fiawo míagbugbɔ mía viwo afia nu wo nyuie, woasrɔ̃ dɔwɔna vovovowo, si ke awɔe be yi hã ne wodo go sukua, woanɔ dɔ kpɔm anɔ wɔwɔm. Ale míaɖo suku kɔkɔ. Emee míeɖo mía tɔgbui ƒe nya ebe woatu suku kɔkɔ, yunivɛsiti na mí ɖeke ta ko míemɔ kpɔm na yi hã le míaku tɔ me. Maɖewo be yewoakua ami na mí, Nu mawo katã míetɔ tsi le agbalẽa me keŋ, eye míegbɔgblɔm be míefiawo hã woɖo suku na mí si ke be míanɔ efia nyawo nu yiwo le fiagblẽa me, míanɔ wo fiam efiawo kple ame yiwo gbɔna fia ɖu ge tɔ kple nyuitɔ. Eye e woanɔ kɔba vivivi aɖewo hã tsɔm ne míefiawo kple susu be míwo hã míate ŋui agakpe ɖe ame aɖewo ŋu ke wo fiadɔwɔwɔ na anɔ bɔbɔe na míwo hã. Míawo nyadrɔ̃ƒe ʋɔnudrɔ̃ƒewo fiagblɔa me hã ah, míawɔ se kple ɖoɖo tɔxɛ aɖewo ɖe wo ŋu keŋ. Tsika wòe be amewo nanɔ nya tsɔm vɛ, míawo hã míagbɔe, míawo míanɔ nyawo drɔ̃m eye kɔ Yehowa anye ŋgɔgbe yiyia. Ke mía tɔgbui ye kplɔ mí tso hogbea, eto edui ale, to ŋkɔ nɛ ko míeva zu ŋlɔwɔ. Yi hã woɖo ŋkeke tɔxɛ aɖe kɔ wonɔ ŋku ɖom edzi eƒenyiƒenyi Ema hã le vevie. Ekɔ hã le abe alea ye dzɔ dzi ne ʋeɖula. Ame yiwo ke katã nye e nuteƒewɔlawo le dua me hã ne wokpɔ sa fetrɔ woaɖe nunana aɖewo e anye fiawo, edumeviwo kɔ woƒo tsi abɔ me na wo. Si ke awɔe be woagado ŋusẽ ŋu. Ame aɖewo hã nakpɔ woƒe dɔwɔna awɔe edua nanɔ ŋgɔgbe yim loo. Enya geɖe aɖewo me. Gake nu yi koe dzɔ nenye be a e enu nye ma ame ɖeka wota me wònɔ na o. Ye ma mía viwo gblɔ be aɖemeƒoƒo eta ƒu do ta ɖe ame tsitsiwo gbɔ. Ne wokɔ wò ɖe kɔdzia, ye nèkɔkɔ nànyi be ame aɖewo kɔ ye hafi eye kɔkɔ. ko menye ba na mía tɔgbuiwo, míawo fiawo, mía dadawo, míawo tɛwo kple agbalẽŋlɔla gãwo viwo nu léɖi wo wɔe be míwo hã míeƒo nane wo me gatsɔ ŋlɔ xe ale. Hã míegblɔna be nunya dzi doe, asi metua yi katã o. Ta míawo hã fia míelé nɛ fia ye míekɔ da ɖi. Ɖewohĩ tsɔ megbea míagasrɔ̃ nanewo kɔ de eme. menɔ ame ɖeka wo tame o. Eye metɔ le vie be nunya yewo katã le xixe ya me, ne wolui kɔ ɖe gome na ye ne yeatsɔ ade dzia. Eye wotsɔe kpla ɖe ŋgɔgbe be yeade dzia. Edzia menya de nɛ o. Ʋuu eye wotrɔ yi fã gbɔ. Ye fã ɖo ɖaŋu nɛ be o, fifia ne kpli gake ne tui kpla ɖe megbe. Ye wokplii ɖe megbea, hafi wote ŋu de dzia, de atsia tame. Koe wova bɔbɔ nɔ anyi enyigble me tsɔ ashi ɖo to nu. Egblɔ be, Ũ, nuya yebu be ya ɖee nye eka ta wòzu be ɖewo gali yemenya o. Kɔ yewo kpɔ sa, dzo tso gbea trɔ gbɔe. Èko yi katã ɖe anyigba be ne lala, ke nunya yewo katã le xexeamea nenɔ anyi ne ame sia ame nasrɔ̃ wo hã wogatsɔe akpi ne wòatsi ayi ŋgɔgbe. Ɔ, akpewo na mi. Miekpɔ mɔ be hafi miadzoa, Gbalẽa nasu ame sia ame si. Ne mieƒlea, miava axlẽe. Ne nya aɖe le mia sia, a fɔsɔsɔ ɖe o, alo nya nyui o, nya vɔ̃ o, mia ade dzesi, miayɔ mí agblɔe na mí, míatrɔe de dɔwɔna me. Tsikea wɔe be heyi gblɔ ge mía la, alo he ge mía la ɖe go eya megbea, wòaganye wòxe ya, Akpe na mi. Nyae va wɔ dɔ. Nyae bua Mawu. Nyae va dɔ wɔ ge.